झारखण्डमे मैथिली भाषाके सम्मान देबाक लेल आइ भाषा संघर्ष समितिके प्रतिनिधि झारखण्ड सरकारके ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पाण्डेके एकटा ज्ञापन देलनि ज्ञापनके मोताबिक झारखण्डमे भोजपुरी आओर मैथिलीके उचित सम्मान देबाक माँग कयलनि साथ ही जे क्षेत्रीय भाषा छै नियोजन नीति छै ओकरामे शामिल करबाके माँग कयलनि भेट जात एकदम परेशान नहीं हो सकता हाँ, चलो बाबा थोड़े देर में डलवा दो एखन एकटा छै नियोजन नीति झारखंड नियोजन नीति नियमावली में मैथिली के शामिल केनाइ एत के नियोजन नीति 2012 में प्रथम बेर बनल जैमें सब जिला के लेल किछु भाषाके समाहित कयल गेलै जाहिमे मात्र नओ टा भाषा ओहि समय बारह टा भाषा रहै लेकिन जहन मैथिली नहि रहै तऽ आन्दोलन ओहि समयसँ प्रारम्भ भेलै आओर आन्दोलनके परिणाम निकललै दू हजार अठारहमे सत्रह भाषाके साथ राज्यके दू तीन राजभाषामे मैथिलियोके नाम शामिल कयल गेलै परन्तु जहन दू हजार एकैसमे एक वैकेन्सी निकललै तऽ ओहिमे अन्य भाषाके समाहित कयल गेल रहै लेकिन मैथिली ओहिमे नहि रहै जतेक दू तीन राजभाषा रहै मैथिली संघर्ष भाषा संघर्ष समितिके निर्माण भेल आओर संघर्ष ओहि दिनसँ चलि रहल छै लेकिन एखन धरि एहि भाषाके समाहित नहि कयल गेलैए आओर हमरा सब राज्यपालके मुख्यमंत्रीके सब जगह अपन दरवाजा खटखटेलहुँ लेकिन सब जगहसँ विभागीय प्रक्रिया चालू छै एहि गतिके त्वरित गति करबाके लेल आइ हमसभ ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका सिंह पांडे जी के एतऽ आयल छी आओर हुनके माध्यमसँ हमसभ आइ मुख्यमंत्रीके नाम एकटा पत्र दऽ रहल छियै हमरा सभके उम्मीद अछि जे हमरो सबक लेल दीपा सिंह पाण्डे जी जे समाज के लेल हमेशा अग्रणी रहली है और एहि भाषा संबंधी जे विवाद छै जे हमसब लाखो संख्या में एतय रहि रहल छी लाखो संख्या में रहनाइ तऽ अलग भेलै बसिन्दा एतय साहेबगंज से लऽ कऽ जे आठ टा जिला छै ओहिठाम सब जिला में मैथिल भाषी प्रवास कऽ रहल छथि बासी छथि आ बाकी खास कऽ कऽ जमशेदपुर राँची बोकारो धनबाद मे लाखो लाख मैथिल जे वर्षो वर्ष सँ बसल छथि हुनका बच्चा के आइ यदि नियोजन नीति मे क्षेत्रीय भाषा के नाम पर ओकरा कुरुख या नागपुरी या कोनो भाषा लिखऽ पड़तै तऽ अवश्य दिक्कत हेतै जहन कि नियम ई कहि रहल छै यदि अहाँ ई भाषा मे पास नहि करब तऽ दोसर भाषा अहाँ के मूल्यांकने नहि होयत ताहि दुआरे जतऽ जे भाषा छै जखन कि मैथिली अष्टम अनुसूचीमे सेहो शामिल छै राज्यके द्वितीय राजभाषामे छै सब तरहक एकर मान्यता प्राप्त छै तऽ निश्चित रूपसँ सब भाषाके सङ्ग मैथिलियोके समाहित करऽके हमसब माँग आइ श्रीमती दीपा सिंह पाण्डे अमरनाथ झा मैथिली भाषा संघर्ष समिति झारखंडके संयोजक हम मोहन ठाकुर अध्यक्ष मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर हमसभ आइ

बिहार मिथिला सांस्कृति परिषद के महासचिव हम सब आइ मंत्री जी से मिले रही वालो हैं कि हमर सबके जे झारखंड सरकार में ऑलरेडी द्वितीय भाषा के मान्यता भऽ गेल है तकर बाद नियोजन नीति में अहाँ एकर मान्यता नहि दऽ रहल छै या नहि भेट रहल छै ओकरा शामिल कयल जाय ताकि हम जे भविष्य में जे हमर सबके तऽ बच्चा सब रहि रहल अइ जे हमर सबके परीक्षा देतै ओकरा सब प्रतियोगिता परीक्षा देतै ओकरा ओहिमे ओकरा फायदा होय ओकरा रहय हमसब बीस लाख से बेसी मैथिल झारखंड में रहि रहल छी ई कहबाक लेल हमसभ एलहुँ हेँ ओकरा आगू हम कैलाश झा मिथिला संस्कृति परिषद उपा के उपाध्यक्ष छी हमसभ अ, जमशेदपुर से करके तीस तीस आदमी आयल छी अखनी लोकलो आदमी छथि ई सब मिलके जे द्वितीय राजभाषा के दर्जा मिलल छै जबकि अहाँके नियोजन नीति मे सरकार नहि दऽ रहल छथि हमरा सबके हर जगह सब छोट छोट भाषाके जकर कि जनसंख्या बहुत कम छै हुनका सबके नियोजन नीतिमे मिललैए लेकिन हमरा सबके नियोजन नीतिमे नहि मिलल यऽ एकरा खातिर हमलोग माननीय मंत्री जी से भेंट करै लेलियनि यऽ आ मंत्री जी सोशल आदमी छथि सामाजिक काम देखै छथि हमरा उम्मीद छै जे मंत्री जी जरूर ई काम हमर सबके करता मैथिली एकटा बहुत प्राचीन भाषा अछि एकर एकर अहाँ चर्यापद छलैए हुनकर बौद्धके चर्यापदसँ शुरू भेल छै खिस्सा आओर आइ तक एतेक प्राचीन भाषा सम्पूर्ण पूर्वी भारतमे एतेक प्राचीन भाषा नहि छै जकर एक साहित्यिक परम्परा छै तऽ एहन भाषाके हमारा हमर झारखंडमे लाखों लाखों लाख लोक अलग अलग सब जिलामे प्राय ओहिमे मैथिली भाषी छथि आओर ओ भाषा दू हजार तीनमे संवैधानिक मान्यता प्राप्त छै पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट सभटा होइ छै तकर बादो झारखंडके नियोजन नीतिमे से मैथिलीके स्थान नहि भेटब एकटा हमरा सब लेल बहुत कष्ट क्लेशकारी अछि तऽ हम सरकारसँ अनुरोध करबनि कि तदनुसार विचार करथि हम पंकज झा

कि हमरा सबके नियोजन नीतिमे मैथिलीके जोड़ल जाय किएकि एकर मांग हमर सबके आइके नहि अछि बहुत पहिने से हमसब हमरा अपने मोन यऽ कमसँ कम दस सालसँ तऽ हम एकरा पीछा लागल छी आओर सबसँ बड़ा बात छै कि केंद्र से लऽ के झारखंड तक सब जगह मैथिली के स्थान भेटल चाहे अष्टम सूची हो चाहे द्वितीय राजभाषा हो सब जगह भेटल है खाली नियोजन नीति में नहीं भऽ रहल छै तऽ हमरा बुझने कतौ ने कतौ मिसकम्युनिकेशन छै कनि गैप हो रहल छै तऽ हम मंत्री महोदया के अ, द्वारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करबै हम सब गोटे आयल छी आइ यहाँ अनुरोध करे लेल कि एकरा पर ध्यान देल जाय और मैथिली भाषा के जोड़ल जाय धन्यवाद हंसराज जैन अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद जिला सरायकला खरसवा के अध्यक्ष आइ हमरा और के नियोजन नीति में मैथिली के स्थान दै खातिर मंत्री महोदया के संग प्रतिनिधित्व के खातिर आयल छी एतऽ मंत्री महोदया जन भावना के आदर करै छै हमरा विश्वास छै जे मैथिली भाषा संघर्ष समिति के हमर जे मांग छै मुख्यमंत्री के समक्ष हमरा रखत हम राजीव रंजन अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद सरायकला के महासचिव एतऽ हम सब मंत्री महोदया से भेंट करे ला द्वारा एलियन है कि जे भाषा झारखंड में द्वितीय राजभाषा रहले है ओकर बाद ओकरा नियोजनसँ हटा देल गेलै तऽ ई जे छै से हटायल गेलैए ओकर विरोध हमरा सबके कियाकि एहि झारखंडके हरेक राज्यमे यदि देखल जाय तऽ ई साहेबगंज पाकुर अहाँके दुमका गोड्डा भागलपुर